Mela, nilqgħukom għal din it-taħdita organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb dwar il-ktieb Malti għat-tfal, xi stejjer qed jaslu l-qarrejja tagħna. Magħna nixtieq nilqa' l-mistednin tagħna, Għandna lil Moira Zahra li hi lettriċi tad-diżinn grafiku, illustrattiċi u kittieba tal-kotba tat-tfal. Tmexxi wkoll il-Malta Community of Illustrators li hija għaqda tal-illustraturi Maltin u hija rebbieħa wkoll tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Imbagħad għandna lil Claudia Aloisio li hija lettriċi tal-istorja, riċerkatriċi tal-istudji Maltin, awtriċi u wkoll rebbieħa tal-premju. Imbagħad għandna lil Chris Gruppetta li huwa pubblikatur u editur għal dal-aħħar 20 sena tal-Merlin Publishers. Huwa wkoll lettur fuq l-editjar letterarju u l-istorja tal-letteratura tat-tfal u għandu MA fil-Publishing Studies. U fl-aħħar għandna lil Sandra Healy li hija d-Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb kif ukoll awtur fost oħrajn ta' Michelin li wkoll rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Mela, jiena xtaqt nibda din id-diskussjoni billi niddiskutu l-evoluzzjoni tal-ktieb Malti u l-qċaċet u l-limiti li qed ibaħabbat rasu magħhom. Chris, inti li għandek esperjenza twila f'dan is-settur u Inti wkoll lettur fl-istorja tal-ktieb Malti għat-tfal. Kif esperjenzajt l-evoluzzjoni tal-ktieb u wkoll x'ċaċet taħseb li laqa' imma wkoll x'limiti tiltaqa' magħhom fil-produzzjoni ta' kotba tat-tfal?
Skużani, grazzi Miriam. Il-ktieb Malti għat-tfal beda tard biex ngħidu hekk imqabbel mal-ktieb għat-tfal f'pajjiżi oħra, f'ħafna pajjiżi oħrajn. Ġifieri kellna eh, kontra ta' Head Start, speċi fejn pajjiżi oħra, letteraturi oħrajn diġà kellhom forsi letteratura tfal żviluppata. Ta' ma tana dam is-sit ma żviluppat, domna sa' sittinijiet li ssib verament waħdiet, xi ġoġo rummina, xi ktib law u lem, eh, verament waħdiet. U bdew il-kodba tfal propjament bħala kodba pubblikati tista' tidħol ħanu tixtrihom fi snin 70, fil ta' snin 70 li għarajt ilu sa 50 sena u fuqhom imma relattivament u għazmin qasir ħafna. Ġifieri Naħseb dik dejjem irridu naħduha inkonsiderazzjoni meta nitkellmu forsi għax faċli ngħidu jien l-ewwel wieħed ngħidu kif il-Malti għad m'għandniex kotba tfal dwar hekk, jew għad m'għandniex dak il-ġeneru, anke dawk il-konverżazzjonijiet qed jonqsu, però naħseb dejjem irridu nżommu f'moħħna illi bdiet tard bħala, beda tard bħala żvilupp. F'daw il-50, 60 sena naħseb il-ktieb Malti għat-tfal mexa ħafna u ħafna. Ġifieri sija fli hu kontenut, sija fli hu produzzjoni u disinn, eh, sija fli hu Inti semmejt l-editjar, jien nemmen fih ħafna. E, huwa dak li għamel id-differenza naħseb bejn industrija li tkun għadha cottage industry li bħal kull industrija fair enough f'Malta bdejna hekk fej eh, kulħadd jistampa u jagħmel anke fejn kien hemm pubblikaturi ma kollox isir bejnietna speċi li huwa bidu neċessarju. Però eh, ovvjament li l-finar jibda ġej meta inti jibda tieħu l-editjar, meta jibda jidħol is-suq jibda jipprofessjonalizza ruħu. Jiġifieri naħseb f'dawn il-50-60 sena saret qabża kbira Eh, u imxejna ħafna, anka l-ġeneri. Fil-bidu konna nitkellmu fuq eh, l-istess ġeneri forsi kien hawn l-avventuri, l-umorizmu u daqshekk. Eh, illum ġurnata kull tip ta' ġeneru, anke meta titla f'YA literature l-adolescenti, sir tisib ħafna, ġviri, eħe, ċaċet jonqos ovvjament ħafna, pero naħseb biex nkunu anka fer ma' nfusna f'dan il-periodu relattivament qasir naħseb mexa mhux ħażin.
Grazzi. Claudia, ehm, xtaqt insaqsik, inti meta tkun qed toħloq ktib ta' tfal, x'inhuma l-prijoritajiet u x-xewqat tiegħek u forsi x'limiti ltqajt magħhom u anke forsi l-femma tiegħek fuq kif evolva l-ktieb? Grazzi Miriam. Jiena meta nikteb inkun irrid li tfal ovvjament jaqrawh. Issa ovvjament bħala kompetizzjoni mal-ktieb għandek it-teknoloġija kollha possibbli li teżisti għat-tfal. Ovvjament it-teknoloġija bl-affarijiet jiċċaqilqu u l-ktieb ma jiċċaqlaqx. Allura trid tara inti kif ħa tagħmel biex jirnexxielek forsi tirbaħ il-kompetizzjoni u t-tfal jibqgħu jfittxu l-ktieb. Qegħdin 2025, ittantati tfal b'elf mod teknoloġiku u diġitali, jiġifieri, pereżempju, f'Glenda ħsibtha di, għedt kif ħa nagħmel jiena, Glenda u l-Magna tal-Granita huwa l-aħħar ktieb tiegħi, għedt kif ħa nagħmel biex nipprova nirbaħ l-imbirkien tablets biex niftehmu. Allura għedt ħa nipprova nkun naqra, mhux ħa, il-ktieb ma jistax jiċċaqlaq, Sa sa pop-up wasalna. Għedt ħa nipprova qisni nkun naqa' differenti. Allura kien hemm ħabiba tiegħi li kienet tipo tispeċjalizza fil-portraits għedtilha speċi ta' ejja nipprovaw nagħmlu anke tila tidher u hekk. Affarijiet, per eżempju mbagħad jien minn naħa tiegħi daħħalt qisu magħmul, għall-bidu bdejt nibża', qed tgħid il-ktieb tat-tfal indaħħallu magħmul, spell jiġifieri biex niftehmu, għedtu iva għedt ħa ndaħħalha, għedtu mbagħad tipo nagħlaqha tajjeb nipprova, Nipprova nagħmel affarijiet li qishom jiġbdu. Ikun hemm naqra ħsieb, tafi, għax nibda ngħid tgħid too much jew tgħid qed inkun kattiva, l-ktieb tat-tfal, jien naf affarijiet minn dawn. Imma eħe qisek biex tikkompeti ma' xi ħaġa li qed tieħu kull minn, prattikament, mhux ħażina fiha nnifisha ta' ġifieri, tista' tiġi anke abbinata mal-letteratura, imma biex nikkompeti magħha rrid nara x'sa nagħmel. Dal-ktieb ċatt Trid tara kif ħadd tagħmlu joqmos. U eħe, nipprova ħafna, ġifieri l-aqwa li jinqara. Jien għalija l-ktieb jinqara, mhux jekk jinqara nkun ġarbaħt kollox, jekk nisma' tifla żgħira tgħidli, eħe, kemm ħadt gost tipo naqrah, diġà nkun tlajt il-ġenna, ġifieri l-prijorità tiegħi hi dik li tkun. Grazzi.
Moira, inti attiva ħafna fil-xena tal-illustrazzjoni ovvjament, li hija xena li qabdet ħafna riċentament. Inti xi tħoss li huma l-għanijiet meta tkun qed toħloq illustrazzjonijiet għal ktieb imma wkoll forsi xi limiti li għad hemm. Eh, naħseb eh, ħafna minnhom diġà semmithom Claudia, ġifieri huma simili ħafna li once li l-publisher tan il-ktieb u ħampin ġieħ eżatt l-istess ħsibijiet tal-awtur, jiġifieri rrid li fl-aħħar mill-aħħar il-ktieb jinqara għax jekk mhux ħa jinqara għamilni ħal xejn tista' tgħid. Ovvjament bħala illustrator limiti huma eh, tiegħi issa il-ħin għax naħdem ukoll full time u anka skont il-budget tal-ktieb. Ġifiri, jina nista' ngħid li jina privileged li nista' naċċetta budget inqas u xorta nagħmel il-ktieb għax mhux kulħadd ikun f'dik il-position. Ma ovvjament it's a challenge. Allura trid tagħmel ktieb l-isbaħ li tista' b'daw il-limitations. Naħseb meta bdejt ukoll Forsi anke jkun hemm illustraturi oħra jagħmlu l-iżball li tgħid ma tantx ħa nitħallas ħafna tiegħu dal-ktieb mela ħa ntih inqas ħin u naraha tiġri ħafna dil-ħaġa. Qisni iktar, I guess, ma mmaturajt fil-professjoni iktar tibda tgħid Dal-ktieb irid jiġi tajjeb, no matter what. Il-fatt li hemm daqshekk nies imdaħħlin fih, ħa jiġi ppubblikat, ħa jiġi printed, ġie edited, xi ħadd kitbu, xorta jrid ikun tajjeb. Allura jekk ħa nagħmlu, irid ikun jista' jkun l-aqwa ktieb li niflaħ nagħmel li ħa jinqara u li ħa jkun fun u forsi naqgħa umoristiku u jittikkja l-kaxxi kollha bil-Malti.
Mhm. U bħala illustrazzjoni in ġenerali, mhm. saret iktar professjonalizzata naħseb jiena minn kif kienet qabel qed ikun hemm iktar illustratur li jirnexxielhom jgħixu iktar minna biex forsi jkun jistgħu jiddedikaw iktar ħin Ehm,
eh, saret iktar professjonali, il-budget żdiedu ftit, eh, ċertu kotba ehm, ikunu mejuna bil- bil-fondi, allura iktar ovvjament qed jitħallas l-illustratur u iktar jista' jqatta' ħin fuqu. Xorta naħseb għadha diffiċli ħafna li li tagħmel għixien minn fuq l-illustrazzjoni biss, speċjalment jekk il-focus hija illustrazzjonijiet tal-kotba. Um, again, minħabba li spiegajt l-ewwel li orraj tista' ħatiħu budget żejr u tagħmel ktib ta' malajr u toħorġu mbagħad tagħmel ieħor, imma biex toħroġ ktib vera tajjeb trid tittih iktar ħin milli qed titħallas fuq normalment. Allura naseb għada Għadha naqgħa diffiċli eħe dik il-ħaġa, anke issa ġifieri.
Sandra, bħala d-Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill, forsi tista' tkellimni iktar fuq il-perspettiva aktar globali ta' dil-ħaġa u fuq l-istrateġija tal-Kunsill biex jgħin il-kotba għat-tfal iva, bil-Malti.
Mela, jina biex inkompli anki li qalu l-kollega tiegħi eh, fil-fatt bħala strateġija ġifri qiegħda qiegħda hemm acknowledgement li l-ktieb eh, għat-tfal wasal f'ċertu anki f'ċertu post ta' Malta, però fl-istess ħin konxja wkoll illi hemm affarijiet li jistgħu jitranġaw hemm ħafna affarijiet. Eh, per eżempju nsemmu illi eh, ikun hemm edituri iktar biex il-kwalità tal-kotba tat-tfal dejjem dejjem tkun mill-aqwa kemm jista' jkun u anki kull kull min jippubblika jkollu ċ-ċans li jkun hemm ikun hemm parajnejn oħrajn bħalma huma li huma l-edituri li jieħdu ħsieb anki l-kitba. Jissemmew ukoll pereżempju l-aġenti li f'Malta li sat m'għandniex però jkun hemm daw in-nies li qed jippromwovu l-ktieb kemm lokalment kif ukoll anki barra minn Malta. U met nsemmi barra minn Malta wkoll bħala strateġija qed issemmi wkoll it-tradutturi għax għaw eh, bżonn anki li il-ktib Malti għaliex le għaliex m'għandux imur il-bot minn xtutna għaw ħafna anki traduzzjoni ta' kotba barranina l-Malti, pero mill-Malti għal barra minn Malta forsi hemm inqas. U ovvjament ġifri aħna l-koll dejjem aħna għexna bħala Malta għexna b'kodba bl-Ingliż jew b'lingwi oħrajn tradotti għal Malti, jiġifieri għalfejn m'għandux ikun hemm kotba Maltin li qed jinxterdu kullimkien. Bħala strateġija li anki issa se nibdew naħdmu fuqha, jiġifieri bħala kunsill żdidulna n-nies ukoll, nirringrazzjaw il-Bambin għax eh, ovvjament anki biex torganizza bħalma qed norganizzaw il-festival, kif ukoll taħdem fuq affarijiet iktar long term għandek bżonn in-nies. bħala strateġija wkoll konxja ħafna il-limitazzjonijiet tas-suq. Ġifieri inti għandek kif semmejt il-kwalità, id-distribuzzjoni tal-kotba lokalment u barra minn Malta, ġifieri anki hemm is-suq u dak li hu. Ukoll anki biex ikollna iktar idejna fuq il-polz tal-udjenza, ġifieri biex naraw anki l-udjenza xi trid. Bħala temi qegħdin naraw ukoll kif semma anki Chris, pereżempju hemm anki Claudia li hemm ħafna temi eh, differenti fil-kotba tat-tfal li qabel ma tantx kienu jidru naf fuq il-mewt, fuq il-ħajja, soqsijiet anki kważi filosofiċi illi eh, qed jidħlu eh, fil- fil-kotba tat-tfal tal-lum. Ġifieri jien naħseb illi jekk naħdmu fuq l-istrateġija pass pass, li ovvjament we tick the boxes, però aktar minn hekk li jissarrfu f'affarijiet tanġibbli għall-ktieb kif inhu qiegħed, speċjalment dak tat-tfal, li ovvjament mit-tfal inrawmu qarrejja għall-futur. Grazzi.
Chris, xtaqt nitkellem issa naqra fuq il-kwalità tal-produzzjoni fil-kotba. Bħala pubblikatur għalik x'inhu x'inhuma l-prijoritajiet? Kwistjoni ta' karta, binding, stampar u x'limiti forsi waqfuk milli tagħmel affarijiet li tixtieq tagħmel? Sewwa, ħa nerġa' naqbad mill-punt tal-ewwel illi fil-bidu meta beda jiġi prodott il-ktieb Malti, ovvjament f'dak il-punt l-essenzjali, l-urġenza kienet li joħorġu għal bejħ li jibda jkun hawn ftit Malti, ġifieri forsi ma kienx hawn dik l-attenzjoni anke għaliex kienet dinja differenti, ovvjament, eh, teknoloġija kienet li kienet dak iż-żmien, l-għażla ta' karta kienet li kienet, ġifieri faċli ngħidu għal naqra kodba antiki ma kienx ikollhom karta iżjed krim, iżjed eco-friendly, iżjed ehm, b'opaċità li ma tellifx il-qari, eċetera. Ma kienx hawn dik l-għażla u internazzjonalment kien hawn Malta ma kienx hawn. Eh, ġifieri kien hemm ħafna limitazzjonijiet. Illum il-ġurnata eh, għaw ħafna iżjed, ovvjament, jekk huwa karta għaw ħafna minn fejn tażel għax hawn iżjed stampaturi, għaw iżjed importaturi, għaw anka stampaturi ovvjament mm. barra minn Malta. Eh, jekk huwa dizin, illustrazzjoni fejn qed tajt mojra jekk hawn ġifieri professorizzajna ħafna. Però Ningħaqad ma' li semmiet Moira l-ewwel illi l-isfida hija mhux li m'hawnx il-kapaċità teknika jew umana, eh, l-isfida hija li l-budgets huma li huma. Ġifieri jiena faċli ngħid immur indur l-istands hawnhekk, pereżempju hawn ehm, eżibitur partikolari għandu sezzjoni mill-istand verament sabiħa ta' eh, special luxury editions. ta' kodba barranin ġifieri bl-Ingliż. Bellezza t-tifla tiegħi l-ewwel waħda ġiet u xtraħt minn hemmhekk. Faċli ngħid l-aħwa daw kemm nixtieq nagħmluhom bil-Malti kif m'għandix Malta, Malta. Nixtieq nagħmluhom u nippruvaw, imma e, u l-kapaċità teknika u umana għawhom, jiġifieri mhux għax m'hawnx diżinjaturi, m'hawnx illustraturi, m'hawnx stampaturi, m'hawnx karta, m'hawnx tip ta' inka, eċetera. Ħafna bijaw u jekk m'hawnx faċli ħafna jisors minn barra minn Malta. Però il-prezz tal-produzzjoni hu li hu. Ġifieri, aħna għamilna Luxury Edition kombinazzjoni ta' awtur li ir-raġel ta' awtriċi li hawn fuq il-fuq eh, dal-panel ta' David Aloisio. Eh, u għamilnieh u naħseb mingħajr falsa modestja iqabbilha ma' special luxury editions ta' barra, però kellu jiġi bih 65 euro. Ġifieri, mbagħad hemmhekk tħabbat wiċċek ma' dak li jkun tifhem li ħajħsibha mhux darbtej għaxar darbiet qabel jixtri rumanz li ktab kemm hu tajjeb eh, fid-dinja tal-lum fi għandna tant il-budget squad li għandu ħafna fejn jonfoq, ħajonfoq 65 euro fuq ktieb. Barra minn Malta fi eventi produzzjoni għandek economies of scale u l-bar kapaċi tagħmilhom binqas. Fatt mur fuq l-stand li semmejta dal-eżibitu tara li nbijaw forsi mal-20 euro xi ħaġa hekk. Jiġifieri Ġifieri d-daqs, id-daqs ifixkilna. Appuntu, id-daqs ifixkel, ġifieri kif semmit Mojra fejk l-illustrazzjonijiet, l-istess għax kien qabad e, e, e, illustratur hemm mhm. il-spejjeż jekk kan għamel id-diżin jekk kan qabad l-istampar u għamel kaxxa biex il-produzzjoni tiżba għandek il-slipcase tiswa iżjed jekk għatħol ċertu effett biex jiġi dak li ngħidu luxury edition, dak l-edging li huma dal-spraying maġen. kollha jtellgħu l-flus. Ġifieri imma mbagħad qed titkellem fuq suq żgħir, fuq runs żgħar ħafna. Ġifieri il-ceiling hemmhekk qiegħed mhuwiex u tekniku kif kien fi żmien, mhuwiex li m'hawnx il-kapaċità umana jew teknika, imma huwa ta' daqs u realtà tas-suq.
Mhm. Eh, Moira u Claudia, forsi inti Moira, peress li Nimmaġina li sensittiva ħafna għal il-ktieb kif jidher viżwalment. Għandek xi esperjenza marbuta ma' di kwalità? U forsi jista' jkun li hi wkoll kwistjoni ta' edukazzjoni li l-qarrej jew ix-xerrej jidra li forsi ktieb jista' jiswa ftit iżjed jew aħna pajjiż żgħir u m'għandniex xi salarji kbar imma
Naħseb fiċ-ċirku tagħna nifhmuha li ktieb jista' jiswa ftit iżjed għax ovvjament hemm il-budget u l-market u li hu, però naħseb diffiċli naqra li l-udjenza tifhimha dik il-ħaġa. Naħseb jiena li l-ewwel ħaġa li kieku jiena persuna li li m'għandi x'naqsam ma' mad-dinja tal-kotba, jekk nara dal-ktieb jiswa' 65 euros u mbagħad immur u nara ktieb ehm, fi stand oħra, ktieb whatever bl-Ingliż, ehm, li jiswa' 20 euros, mhux bilfors kwistjoni ta' ignoranza jew hekk ta' ma ġast li ma tkunx taf is-settur, eħe naħseb li ħatejt naqallah huwa kemm huwa li. Ehm, Eh, tista' tipprova teduka, imma diffiċli naħseb, diffiċli biex tfehma xi ħaġa. Ġili, jisni nitċekjajin fuq il-ktib tijaj, għax aħna ovvjament eh, intuħ il-publikatur, un jisu il-publikatur jiddeċid il-prezz, inti ma jkollokx kontroll. U ġili mbat meta nittawal nejt istrina u għana għara mux għoli, mux irħis daqsdaw li naraw 3 euro per eżempju. U ovvjament il-poplu in ġenerali jekk it-tfal ħajtolbuh il-kotba u hemm wieħed jinnaf 16 euro li ħor 3 euro ħajmorru għat 3 euro. Tgħidli kif ħansolvuha aħna ma nista' m'għandniex kontroll fuq is-suq enormi li kapaċi jagħmlu 3 euro. Imma forsi jien naf proposta tista' tkun li jkun hawn forsi għajnuna wkoll anke pereżempju b'dawn il-vouchers lill-prodott Malti. Mhux qed ngħid ktieb bil-Malti, jista' jkun ktieb bl-Ingliż li huwa xorta prodott Malti li inti forsi ma nafx tipprova tinkoraġġixxi li dawk jintużaw wara kollox huma ovvjament flus Maltin jintużaw fuq prodott li huwa Malti biex is-suq tagħna li hu żgħir naqilgħuh naqa' 'l fuq u suq li diġà kbir ovvjament ma nkomplux inkabbru s-suq il-kbir biex niftehmu forsi idea li f'dik biss nista' naħseb għax inti ġenitur illi ħa jmur għall-irħas, issa jiena ġenitur ukoll, ovvjament jekk jogħġobha ktieb li hu sabiħ peress li aħna t-tnejn fil-kotba kif semma Chris, ħa nixtrulha għax ovvjament lanqas niflaħ ngħidilha le, saħħa tifla jew tifel qed jgħidulek irrid ktieb flok xi ħaġa oħra, nixtruh imma nifhem illi kif qalet Moira l-budgets huma differenti, allura ħa jmorru għall-irħis.
Importa kemm inżid kumment iva, mal-qalet naqbel 100% mal-qalet Claudia. U fil-fatt jekk nista' nżid esperjenza li kellna bis-sena appuntu bil-vouchers kif se eh, jien avent nkun fuq l-istent tagħna eh, eh, nara l-kodba u innotajta ħafna illi tfal u ġenituri peress qed jużaw il-voucher, allora mhux flus tagħhom fi sens voucher, ħadu riskju diversi drabi bi ktieb li forsi jiswa ftit iżjed U jien għaxovent inkun naf għax huma eh, u xogħol tiegħi, ninnota li kodba normalment forsi ma tantx jimxu u naf illi waħda mill-stumbling blocks hija l-prezz, hawnhekk forsi jieħdu naqra riskju iżjed għax jgħidu isma' orajt jiswa 12 euro, ma 12 euro mhux qed noħorġhom minn buti fl-aħħar mill-aħħar għax voucher. U t-tinnu jiġifieri naħseb li appunt validu immens ta' Claudia. Ħa nżid xi ħaġa oħra ma' ta' Chris, li din l-inizjattiva kienet tajba tal-għoxrin ewro voucher. Il-verità hi li qalgħet in-nies mid-dar. Litteralment jiena, aħna ġejna kważi kuljum, qalgħet in-nies mid-dar, li hija xi ħaġa, in my opinion, li naħseb it's a first li tara dawk in-nies kollha jinqalgħu, għax ovvjament inti jekk għandek twenty euro voucher, mhux se tħalli hemm. Ġifieri dik hija vera tajba, li qalgħet in-nies mid-dar ġew ħafna. Eħe. U naħseb anka l-fondi jgħinu biex forsi jappoġġaw proġetti li jkunu naqr iktar. Iva, le fil-fatt, fil-fatt anki bħala kunsill aħna il-book fund illi hemm budget għaliha. Fil-fatt anki, skużawni għax il-numri jiena ninsihom, kien hemm anki 15,000 euro iktar mis-sena l-oħra. li issa għandek 135,000 biex jitqassmu fil-book fund. Il-book fund jistgħu japplikaw għaliha speċjalment dak min ikollu ktieb self-published biex ikun jista' jippubblika l-ktieb ikollu l-ispejjeż tal-editur, l-ispejjeż tal-illustratur, l-ispejjeż tal-istampar, u jkunu jistgħu anki jipproduċu kotba li hemm capping ta' 5,000 għal kull proġett. Kien hemm 72 sottomissjoni u daw ġifiri jkunu anki fi traduzzjonijiet kif semmejt l-ewwel li jkunu jistgħu jieħdu mill-bookfan biex jitraduċu l-kotba. Però jkun hemm ħafna anki kotba bil-Malti jew bl-Ingliż għax Malta il-kotba anki jirċievu ISBN Malti, kotba bil-Malti u bl-Ingliż anki li jkunu eliġibbli biex jiġu hawnhekk fil-festival, basta jkunu pubblikati hawn Malta. Bħala fondi u kollu, mbattem il-book price, ovvjament li xaħat jihu il-premju tal-book price. Emmek ġili ma nsibux bizzejed, ma nsibux daqsek eh, li kunu finalisti, per eżempju, għal-kodba, ma kien ixtiqu li eh, kun hemm iktar minn min japplika għal-book price. U ġvin raġa pala spejjes, konxi speċi li jem anki ċertu spejjes, pero nistanajt anki li l-kodba li jimbijaw għaw Malta, speċjalment ta' tfal, edin prezz li jina ġifri anki bqet nitkellem anki bħala ġenituru bħala awtriċi li huma huma li jintlaħqu. Ġifri ħafna mill-kodba kif qed jgħid Chris ġifri hemm oħrajn li jkunu naqri iktar. Però għażla għażla vasta ta' kodba li jistgħu jintlaħqu. Mhm.
Grazzi. Grazzi.
Eh, jiena niftakar il-kodba li kelli meta konna tfal ta' Fra Modest, ta' Rempuċu f'Belt il-Ġobon, ta' Sardinello. In-narrattiva fil-kodba kif imbidlet? Hemm biżejjed oriġinalità? Chris, inti meta tkun qed tfittex kodba biex tippubblika xi stejjer tfittex u qed tosserva xi xejri ġodda li jfittxu l-qarrejja u anka meta mqabbel ma xed jiġi publikat internazzjonalment?
Eh, iva, bla dubju, eh, tip ta' kodba kif għacċenajt ftit fil-bidu, eh, firxa zdidet immens, mux bis fil-kwantita, imma anka kif tajt inti tipi ta' kodba, ġifiri il-kodba li semmejt inti kienem ċertu fokati ġeneralment umorizmu, offentura, ster tal-annimali, Bdejna minn hemm u maħud mill-klassiċi jiġifieri, però il-firxa kienet dik più o meno. Biż-żmien żdiedu u żied il-fantasy u żdied kważi kull tip ta' ġeneru, anki ġeneri iżjed diffiċli, ftit iżjed eh, forsi problematiċi, qed nuża virgoletti ovvjament, persi nitkellmu kont bat tfal ehm, u li jmissu tematiċi jinnaf fuq diżabilità, ehm, fuq jinnaf per eżempju xi sentej l-oriġna eh, graphic novel fuq eh, gender-based violence għal mhux għall-adulti, għall-adolescenti, YA li Eh, ftit snin ilu nasib għas kont nimma id stess kieku ġi għandi proġettek ftit snin qabel, żgur kont ngħid li għalih. Eh, jiġifieri l-għażla ehm, kibret. Inti qed li f'xinfittxu nqablux ma ta' barra. Ara, ikirt inkun onest, naħseb ġeneralment dejjem ikun hemm ftit lag minn trend li taqbad barra, però eh, biex għen niddefendi l-industrija u l-awturi u kull min jaħdem fil-manuskritti mhuwiex tant għax ikun hemm lag fjan għax hekk, imma għax trend ovvjament by definition tibda b'mod internazzjonali sakemm eh, jinkiteb xogħol ma ninsewx kif semmit Mojra fuq l-illustraturi, l-istess l-awturi ehm, u ma pratikament kollha part-time, kollha għandhom day job ieħor, ġifieri jridu jiktbu m'għandhomx il-lussu li qegħdin full-time jiktbu ġata kollha. Allora ovvjament jekk hemm trend ġdida sakemm l-awturi qed jikbu fuqha jgħaddi ftit ta' żmien. Eh, il-limitazzjonijiet, skużan ħan nirrepeti ruħi, huma dejjem l-istess. Ġifieri inti kollok kodba illi ehm, dej push boundaries li tixtieq u naħseb nittama li ħafna minnhom nippubblikaw minnhom imma ġieli kollok tip li tajt dan lokalment is-suq tiegħu tant ħa jkun ċkejken li jiena mingħajr fondi, ora kif semmit Sandra mill-Book Fund, eċetera, imma mingħajr fondi da ma jistax jiġi ppubblikat. Jiġifieri naħseb mxejna ħafna fejtlu ġeneri, stili, eċetera, li forsi jifdal nimxu mhux għax partikolarment mhux qed jinkitbu, ovvjament, il-kwantità ta' awturi u li ta' kull pajjiż ta' nofs miljun ruħ, imma jew għax jinkitbu jew mhux jiġu ppubblikati, imma għax hemm din l-issue tas-suq. Niġu dejjem għaliha sfortunatament hija realtà. Nistgħu nippruvaw induru ftit magħha b'fondi, b'vouchers, eċċetera, però ir-realtà tas-suq hi li l-ktieb huwa, speċjalment il-ktieb bil-Malti, terġa' ma ninsewx li mill-popolazzjoni Maltija għandek biss parti mhux kollha llum il-ġurnata inqas li huma Maltin jaqraw bil-Malti. Jiġifieri meta, u dan mhux qed ngħidu b'ebda sens ta' ovvjament polemika, eċetera. Sempliċement illi meta inti qed tot eh, kemm għandek arreja potenzjali titqis biss jekk waktib bil-Malti lil dawk li komdi biżiet jaqraw bil-Malti.
Claudia, il-lingwa u t-ton li jilħaq l-tfal. Taħseb li nbidel ma' żmien u kif inti Sewwa għall-kotba tat-tfal titqiesu jintlaħaq bilanċ bejn lingwa kariżmatika u aċċessibbli imma li ma tkunx simplistika żejjed u lanqas ma tippatronizza. Kif tara li t-ton evolva matul iż-żmien biex forsi jsir inqas preskrittiv imma xorta jgħallem mingħajr ma
It-ton evolva. Issa, ovvjament inti, inti, l-importanti li l-ktieb tagħmlu aċċessibbli. Jiġifieri jiena meta nikteb, din ma tkunx pjattaforma għalija biex nuri kemm jien brava, għax inkella jekk jibqa' fuq l-ixkaffa allura ma lħaqt xejn. Allura inti trid tara kif it-tfal ħa jifhmu. Infatti ġieli nsib din il-battalja miegħi nnifsi li meta nkun qed nikteb, pereżempju, bejn l-età ta' żero għal seba' snin. Inkun irrid nikteb kif inħossni tajba nirrakkonta, imma fil-verità ngħid ara di mhix sa tinftiehem, di mhux sa tinftiehem, di trid tissimplifika ruħha, ġifieri li t-tifel jew t-tifla jridu jifhmu dik hija l-ewwel ħaġa. Minn banda mbagħad trid plott inti, trid plott, trid climax, trid sens, trid setting, ma tistax tagħmel ktieb u mbagħad qisek f'kelma waħda tibbanalizzah biex taf kif Imbagħad jifhmuh it-tfal għax it-tfal wara kollox huma persuni qegħdin fir-realtà tagħna, huma mhumiex maqtugħin mill-adulti, ġifieri qed jgħixu li qed ngħixu aħna, bdejtu tgħidu anke semmejtu temi li huma naqra pereżempju koroh, jien naf mewt jew hekk. Eħ, dawn qed jgħixu fl-istess dinja tagħna, ġifieri aħna dan mhux a garden of delight il-letteratura tat-tfal, hija tirrappreżenta r-realtà tal-ħajja. Ġifiri, eħe, u inti semmejt punt ieħor li ma nippatronizzaw li tfal. Eħe, it-tfal mumiex ovvjament proprjetà tal-awtur, ġifiri jiena niprova eh, ma nkunx didattika iktar mill-li qed nagħti ferħ, il-ktib tiegħi jrid ikun li ħajati gost. Wara kollox inti għalfejn taqbdu l-ktib. Żgur mhux biex tistress jaruħek, inti taqbdu biex tieħu gost. Issa jiena l-qarrej iż-żgħir mhuwiex tipo proprjetà tiegħi, allura ħa ntih gost qabel ngħallmu. Issa jekk in the process qed jitgħallem, tikka tajba, imma eħe, le, I mean u fil-ktieb irid ikun hemm, irid jisib leħnu l-qarrej aktar milli jkun hemm il-leħen tiegħi ta' persuna li qed nipprova ngħallem. Grazzi.
Grazzi.
Eh, Sandra, inti fil-kodba tiegħek indirizzajt temi bsin bħas saħħa mentali u anka tfal foster care u da żmien isu hemm xejra wkoll li ċertu temi l qabel kienu tabu jissemmew fil-kodba kif ukoll narrativi l iktar inklużivi f'etniċitajiet u ġeneri differenti. u anka xi enfasi fuq l-emozzjonijiet. Inti kif kif ħloqta din il iva. dan il-bilanċ? Mela, ħana bħala bil-kappell ta' direttur, speċi se ngħid illi peress li anki isu letteratura Maltija qed tiġi in kuntatt ma' letteratura barranija, allura ovvjament l-awturi Maltin eh, qegħdin jaraw anki il-temi li qegħdin jiġu trattati barra minn Malta, però aktar minn hekk anki l-awturi mhux għax mhux qegħdin nagħmlu hekk issa nitkellem bħala awtriċi qegħdin nagħmlu hekk sempliċiment għax qegħdin naraw awturi barranin. Namlu hekk għax qegħdin naraw ukoll li kif semmejna qabel anki t-teknoloġija forsi qed titfa' tfal in kuntatt ma' ħafna temi Jiġifieri li li forsi anke qabel ma kinux jiġu trattati la fil-kotba u lanqas kien hemm teknoloġija biex joħorġu. Allura issa ovvjament la t-tfal għandhom iktar għarfien, it-tfal minn dejjem kienu għorrief fis-sens illi t-tfal minn dejjem kienu jinnutaw kollox, issa qed jinnutaw kollox imma qed isibu anki konferma ta' li qed jinnutaw mit-teknoloġija mela għalfejn m'għandhomx ikollhom konferma wkoll mill-kotba li qed jaqraw. Jiena bħala bħala awtriċi issa qed nitkellem ehm, dejjem kont konxja anki li it-tfal you cannot talk down at them ehm, anki bħala ġifieri bħala om dejjem kellimt li tfal mod Ovvjament age appropriate, però djalogu magħhom u nirringrazzja l-Mulej anke speċi li jgħaddi djalogu s'issa illi kif naqbad ngħid bħala bħala kotba it-tfal jien għandi fil-fatt ktieb fuq is-saħħa mentali, kont tat-tfal. Għaddejtu anki lil psychologist biex anki tgħidli jekk kienx qed ngħid affarijiet kif suppost. Fil-fatt kien hemm xi affarijiet li bdilt Però hija huwa tema u hemm anki kotba tat-tfal fuq il-mewt, fuq il-ħajja, għandi ieħor ovvjament fuq il-mistoqsijiet li jsaqsu t-tfal. Però Alla ħares ma kienx hekk għaliex it-tfal mhux qegħdin jgħixu ġo bozza u tista' anki qed tkellimhom b'mod, kif semmiet anki Claudia ovvjament, illi ma m'intix qisek qed tgħallimhom. Il-pubblikatur tiegħi anki jgħidli li eh, it-tfal eh, li l-kotba m'għandhomx ikun fihom qisu lezzjoni il-moraliżmu li forsi kien hemm fl-antik. Ehm, u li t-tfal anki jinterpretaw l-affarijiet anki skont skont l-idea tagħhom. Ovvjament xi kultant ikun hemm bżonn anki li jitkellmu qed jiddiskutu mal jew ma' sħabhom jew mal-guardians tagħhom. Però nemmen ħafna fija anki li eh, it-tfal qed jinterpretaw u jirrelataw mal-karattri li hemm fil-kotba. Grazzi.
Grazzi.
Moira, l-illustrazzjoni tista' toħloq narrattiva parallela fil-kotba biex tikkumplimenta il-test minn flok ma forsi sempliċement irrepetih. Inti tesperjenza din meta tkun qed toħloq l-illustrazzjoni u tara biżżejjed varjazzjoni fl-istili ta' illustrazzjonijiet li qed ikun hemm fil-kotba Maltin?
Mela, ħa nibda mill-ewwel waħda. Eħe, dik normalment tiġi mill-illustratur li jara ktieb li tintbagħatlek l-iskript u tgħid alright mela dil-ħaġa ħa npinġiha bil-fors. Issa Ħa nżid qisu layer ieħor ta' narrattiva u ħa nżid dettall hemm u 'l hawn. Ġieli anke nibgħat email lill-awtur jew l-awtriċi ngħidlha isma' trid nagħmlu hekk hekk u hekk biex qisu indaħħlu qisu meaning ieħor fl-istorja. Jien għalija ovvja tagħmlu aħjar il-ktieb u anke ttih ċertu tista' terġa' taqrah u tieħu gost taqrah u ikun layered u bħal meta terġa' tara film u tibda ssib affarijiet differenti. It-tieni mistoqsija x'kienet, sorry. Meta tħares lejn ix-xena lokali tal-illustrazzjoni tara biżżejjed varjazzjoni fl-istil? Hemm limiti li forsi ċertu tipi ta' illustrazzjoni mhux qed jirnexxielhom insibuhom fil-kotba?
Le, hemm ħafna illustraturi li jaħdmu b'modi differenti, ġifieri naħseb varjetà hemm. Ovvjament, again, broken record il-budget, ġifieri ċertu tip ta' dettall m'intix ħa ssibu naħseb jien. Jew inkella jekk ħa ssibu, ħa jkun xi ħadd li għandu ħafna ħin u ħa jgħid You know, so this is my baby, ħa nqatta' ħafna ħin fuqu dal-ktieb. Imma again, m'intix as such qed tiġi compensated għal dak il-ħin. Ġifieri naħseb f'dak is-sens li m'hawnx mhux għax m'hawnx talent, għax naħseb fejn jidħlu trends kulħadd jaf x'inhuma, kulħadd għandu Instagram u TikTok, kulħadd isiefer. So dik naħseb għax varjetà naħseb li hawn.
U biex norbot ma' di, xtaqt niddiskuti wkoll kwistjoni tal-intelligenza artifiċjali li qed tkun teddit forsi għall-illustraturi u wkoll għall-kontenut in ġenerali tal-ktieb. Kif taħseb li dina qed tilgħab fix-xena lokali u x'approċċ x'se nieħdu? Ħa nirriġettawha kompletament? Ħa narawha bħala għodda li forsi tista' tgħin ix-xogħol prinċipali? Jew qed ikollna nċedu għaliha? Ara, di mhux kulħadd jaqbel fuqha sewwa, ġifieri hemm min, infatti kellna panel tal-Malta Illustrators u kellna żewġ illustrators minn Valencia qalulna li assolutament ma jaqblux eh, minħabba ehm, environmental impact u li mbagħad iddiskutejta di l-environmental impact ma' Professor Gordon Paċ li huwa qed jikteb l-istrateġija fuq l-AI u qalli li speċi ta' hemm ħafna affarijiet oħra li għandhom l-istess environmental impact li mhux qed titkellmu fuqhom. So, isu jiena ma nafx eżatt biżejjed fuqhom biex ngħid isma' mhux ħanużaħħa ħabba dik ir-raġuni. Però eh, jiena personali bħala kif naħdem nużaha bħala bħala tool. Jiġifieri jiena naqbel li tintuża bħala tool. Ir-raġuni hi li jekk hemm kumpaniji kbar li qed jużawha bħala tool, għaliex għandi jien inwaqqa' l-ġebla fuq saqajja u ma nużahhiex? I mean litteralment, I'm shooting myself in the foot naħseb. Però bħala AI bħala finished product, ġifieri naħseb ma, ma wasalniex sem li nista' nagħmel ktieb Nara ta' ġifiri min jagħmel self-published books bl-AI, imma jidru, ġifiri jiena kif narhom ngħid dam magħmul bl-AI u naħseb fil-verità ma jimxux. I mean, qed naħseb, ġifieri m'għandix data li ngħidlek żgur ma jimxux, imma naħseb in-nies saru tant jaraw AI li kważi anka persuna li ma tifhimx il-kotba tara u tgħid dak magħmul bl-AI. So naħseb eħe, hemm competition imma naħseb mhux competition li eh, ma nafx forsi Chris jista' jgħidlek aħjar flok ħanuż artist ħanamel ktib totalment bl-AI, ma nafx Forsi Chris jista' jgħidilna wkoll ħex. F'liema sitwazzjoni qegħdin il-pubblikaturi viżavi dil-kwistjoni. Fatt, qed nisma' l-mojra u qed naqbel magħhax fil-verità. Ehm, jien l-approach simili nieħu ġifieri tentazzjoni tkun li tmur all out kontra. Ehm, għal ħafna raġunijiet u però bħala għodda biex għan repeti l-qalet mojra bħala għodda naħseb inkunu boloħ l-illustraturi aħna ġviri ħana ċaġa ovvja imma skont kif tuża. Eħe, jekk ħat tuża kif semmit mojra biex inti qbat u biex ifrankajt ma qabbatx illustratur għamilt picture book kollu blejaj, Iva se jiġi jidher, nikkonferma li staqsiet Moira, iva ħa jirrifletti li mhux se jibqa' trid nara ktieb jimxi li hu minn dawn li jkunu obviously AI generated. Nifhem ix-xewqa ta' dak li jkun, da bħal meta jien inqabbilha, ormai għandi żmien biżżejjed niftakar meta kienu daħlu l-Mac kompjuters bħala għodda fin-90s fis-sens kienu ġa daħlu, ma meta daħlu saru żied aċċessibbli li kuħat seta' jkollu software u mill-word bdejna tista' kuħat seta' jagħmel layout u però għadna sal-lum min ikun il-layout għamlu d-dar ebda disrispett ma ġifieri mhux professjonist, id-differenza tara u tidher tidher li xi ħadd orrajt inbilli għandek l-għodda ma jfissirx li milli hija aċċessibbli, jiġifieri ma jfissirx li hemm it-talent u x-xogħol u t-training ta' warajha ħajidher. Issa, meta hemm min-naħa l-oħra illustratur jew jista' jkun awtur se jużaw l-għodda tal-intelliġenza artifiċjali biex biex tgħinhom bħala għodda, jien hemm disinjatur li jgħidli jiena nqabbilha bħal meta fil-bidu ħareġ Photoshop. Qabel Photoshop konna nużaw b'affarijiet ħafna iżjed time consuming. B'Photoshop sirna nistgħu nagħmlu ċertu affarijiet. Xorta jekk naqbdu jien Photoshop li ma nifhimx ħa nagħmel straġi u mhux se nagħmel ix-xogħol li toħroġ bih Moira jew li joħroġ bih illustratur u disinjatur. Jiġifieri fejn tuża bħala għodda jgħin nibba affarijiet ħafna iżjed mandejn, jiġri jiena nuża eh, affarijiet li jgħidu AI f'affarijiet imma ta' edmin ta' dinja tal-paġ dinja tal-pubblikazzjoni. Sfortunatament mhix biss is-sabiħ tal-editjar tal-li taħdem mal-illustraturi mal-awturi fi ħafna affarijiet tedjanti ta' kuljum. Hemmhekk iva m'għandix problema. Ġifieri imma eh, naħseb illi eh, l-intelligenza artifiċjali użata biex nitfgħuha hemmhekk tkun tidher ma jkollix dak il-karattru illi eh, infittxu naraw u ir-riżultati naħseb jidhru b'mod ċar. Ok, grazzi. Forsi nistgħu nibdew nagħlqu u Sandra, forsi tista' tkellimna naqra fuq kif il-ktib Malti għat-tfal kif ikampa internazzjonalment eh, fuq livell ta' li ma kodbet jiġu tradotti lejn lingwi oħra kif ukoll fil-Malti. Malti, mela, qegħdin jiġu tradotti, fil-fatt anki tiegħi ġew tradotti eh, f'ċertu lingwi. U nixtieq insemmi fil-fatt anki l-ewwel semmejt nixtieq naqad anki mal-aġent pereżempju għaliex l-ewwel anki tkellimna fil-fatt fuq pereżempju l-Culture Diplomacy Fund illi ikun hemm kotba, ikun hemm fund fil-Foreign Affairs illi tintuża eh, mill-ambasċati jew mill-ambasċati ta' Malta barra minn Malta biex jiġu tradotti eh, kotba Maltin u jiġu esportati barra minn Malta. Infatti għaj għandi ktib ġifiri li ġi u koll eh, ħaparti ħasem fil-Cultural Fund u sejħu sem dal-waqt. U fil-fatt ġifiri hija għodda li anki jekk forsi jkun hemm iktar struttura biex ikun hemm iktar networking aħna bħala kunsill nieħdu sehem fil-Landi Book Fair fil-Frankfurt u hemm ukoll inizjattivi anki bilaterali ma' ċertu pajjiżi jew inkella jkunu hemm MOUs pereżempju ma' aġenziji privati illi jew book councils oħrajn. Naħdmu iktar biex ikun hemm iktar esportazzjoni, fil-fatt anki jissanna persuna fuq internationalization. Kien hemm diġà ta' ġifieri efforts at internationalization, jissanna persuna appuntu fuq hekk. U l-ktieb tat-tfal huwa wieħed mill-esportazzjoni li nagħmlu. xi kultant pereżempju tinduna li forsi il-kuntest jew l-idjoma ma tkunx ħa toqgħod hundred percent għal barra minn Malta, u dak ovvjament imbagħad jidħlu l-adattamenti tal-kotba li nistgħu nagħmluhom minflok it-traduzzjonijiet. Li nixtieq insemmi malajr malajr ukoll li qegħdin naħdmu anki biex ikun hemm iktar ħwienet speċjalizzati biex jinbiegħu anki ċertu kotba f'dawn il-ħwienet. Apparti li qed naħdmu wkoll fuq pop-up bookshops, ikun hemm kotba ħwienet tal-kotba iktar b'mod permanenti li ma jkunux daqshekk kummerċjali u jbiegħu anki forsi ċertu ġeneri ta' kotba. Jiġifieri qed ngħidlek l-istrateġija hija ambizzjuża mhux ħażin, però nisperaw li bil-ftit il-ftit jew anki skont id-deadlines li għandna jirnexxielna nagħmluhom kollha.
Ok, grazzi. Forsi nistgħu nagħlqu bl-aħħar tliet kummenti minn għandkom, x'lik tixtiequ żidu xi ħaġa u forsi x'taħsbu li jeħtieġ isir jew x'tixtiequ li jsir.
Eh, ara, mali imxejna, nixtieq nara semmejni iżjed firxa wiesa ta' kodba, iżjed esperimentar, però nixtieq ukoll eh, semmejni ftit iżjed irfinar issija ehm, fejn u l-editjar, fejn u l-idea antika kif semmejna kif jibda b'cottage industry fejn teħriġ xi ħaġa mill ta' kollha inti uħriġta li diġa tinqata sew, li forsi tinqata iżjed għax nibqa' nemmen ħafna li differenza meta ġili ngħidu għandna frażi kera ħafna ngħidu da isu ta' barra jew mhux isu ta' barra, li li ddejjaqni għax timplika ċertu inferiorità eċetera, però li forsi waħda mill-distinzjonijiet bi meta bla ma rridu ngħidu dak isu ta' barra huwa x-xogħol ta' tim kbir li jkun sar biex prodott sar. Għaliex ovvjament għandhom iżjed riżorsi kif tkellimna eċetera, imma dan l-irfinar si għamil naħa ta' editjar, si għamil naħa ta' ix-xogħol li jittieħed kif semmit Mojra ċertu deċiżjoni tanka ta' illustrazzjonijiet mhux dik tradizzjonali li fej għandek mela test u stampa eżatt tirrifletti biss it-test, ehm, stili, esperimentazzjoni ġeneri differenti. Eh, dak li rfinar nixtieq nara iżjed minnu. Jien l-ewwel wieħed ta' ġifieri mhux qed nipponta hekk, qed nipponta hekk. Eh, però jekk tgħidli għal quddiem dik nixtieq apparti l-ovvja l-affarijiet kollha li ġbajna nsemmu ta' budgets, realtajiet ma biex dawk.
Spinta fuq l-innovazzjoni, għax aħna ossessjonati bl-innovazzjoni, rridu nkunu innovattivi, ħa nikkompetu mas-suq ta' barra. Ġieli, eħe, l-innovazzjoni ġġibha qisek minn sferi internazzjonali. Issa meta tkun, ħa tinstema' naqra funny, imma meta tkun innovazzjoni trid tkun innovazzjoni innovattiva, mhux naqgħu f'dak iċ-ċiklu illi tant ħa Qisna nilbsu kappelli mhux tagħna, nipprova nkun innovattiva imma fil-verità qed nipprova nikkopja jew nisforza stili ta' ħaddieħor fuqi. Li mbagħad ħa nerġa' niġi naqa' għal more of the same. Jiġifieri qed qed qed nisfurza fuqi. I am not feeling it, mhijiex tiegħi u qed niġi more of the same imbagħad. Allura inti trid tkun innovattiv imma irid ikun jiffittja l-karattru tiegħek biex joħroġ sew, għax inkella jiġi jidher ktieb sfurzat. Biex jibqa' awtentiku.
Eżatt, jibqa' awtentiku, jiġifieri ma jimpurtax billi, pereżempju, ktieb minnhom ħriġtu qisu narrattiva tradizzjonali, ma fiha xejn ħażin fiha nnifisha, tista' tkun stil. Ma jimpurtax billi inti tkun innovattiv, imma oħroġ bl-ideat tiegħek. Aħseb, jiena naħseb li ħafna mill-ħin mhux iktar inqattaw naħseb, naħseb milli nikteb jekk qed inkun qed nikteb għat-tfal speċjalment, naħseb, naħseb u nibda ngħid imma din hija jien, tipo ma rridx nilbes kappelli ta' ħaddieħor u jidhru li mhux jien, u ġieli nara li f'din il-ġirja li għandna għall-innovazzjoni, jiġieli jkun hemm min ikun qed jixbah naqra lil xulxin. U allura, eħe, tittaħseb, naħseb jien qabel tikteb. Grazzi.
Moira?
Ma tantx għandi daqshekk xi nżid, naqbel ma' Chris u ma' Claudia wkoll l-irfinar u l-innovazzjoni u naħseb simili tal qalet Claudia biex nieħduna iktar riskju wkoll fil-kotba. Naf li diffiċli għax ma tafx ovvjament ktieb kif ħajmur, anka fejn tidħol illustration li mhux bil-fors Taf kif, dejjem hemm dik l-idea li għax dan huwa l-istil tiegħi mela ħa nibqa' nagħmel kollox dan l-istyle, imma jiena ma nara xejn ħażin li għandek proġett ġdid and you go a step further u tipprova xi ħaġa anke li taħdem fuq il-karta, again qed tipproteġi naqra lilek innifsek mill-AI.
Għax tkun hemm ħafna illustrazzjoni diġitali. Eżatt, eżatt.
Naħseb li għandna nieħdu in consideration. Again, ħaddu miktar biex tagħmlu l-ktieb so ħadd affettwa il-budget ukoll imma naħseb min-naħa tal-illustration nixtieq nara iktar varjetà u li tiġi naħseb anke mit-tip ta' affarijiet li aħna stess qed naraw għax aħna bħala illustrators qed tinfluwenza ruħek mill-affarijiet ta' madwarek, mill-kotba l-oħra u kultant naħseb għandna aħna stess naqraw il-kotba tat-tfal avolja aħna adulti u naraw x'hemm, x'qed joħroġ, x'qed joħroġ issa mhux biss x'ħareġ fi żmienna ħalli naraw naqra x'qed isir issa u dak li qed imur tajjeb ukoll.